Felly, ni isie holi chi rywbeth, ni isie dysgu am yym chimod y cefndir, pam wnaethoch chi ddechrau cyfieithu ar y pryd? Beth, oedd gyda chi unrhyw hyfforddiant neu beth, beth oedd yr stori chi? Yr y rheswm ddechreuais i gyfieithu ar y pryd oedd, fel soniais di, o'n i'n gynghorydd sir, ac mae yn, fel bydd y cynghorwyr sydd yma heddi yn dweud wrth ti, uh, mae'n rhan o'r disgrifiad swydd bod ti'n mynd i bob cyfarfod sy'n digwydd yn dy etholaeth di, beth i fod. a torcalon yn y rhai ohonyn nhw o weld pethau'n troi'r Saesneg oherwydd bod un neu ddau person yn bresennol, a hefyd um, gweld y cyfle trwy cered wnaethon nhw uh, prynu'r offer cyfieithu a datblygu'r syniad o gyfieithwyr cymunedol a un sesiwn o hyfforddiant ynglyn â defnyddio'r offer Ac yna dyna ni. Um, Mae'r ma system yn gweithredu'n hawdd gweithio, bod fi'n yn, yn dweud unrhyw gyfrinachau, ond mae ma, ma, ma rhywun fel fi'n ffonio Cered, gofyn am, am logi'r offer cyfieithu, pigo nhw lan, mynd â nhw'n ôl, dim tal, dim cost amdano fe, a dwi ddim yn codi tal am, am y gwasanaeth, felly i bob pwrpas mae'r mudiad sydd angen cyfieithydd yn cael y gwaith am ddim. ac yn osgoi y gorfod newid iaith. Felly mae... Yeah. Fel cynghorydd sir, o'n i'n rhoi draws nifer o sefyllfaoedd, er enghraifft, um, pwyllgor cael chwarae fel un fach, yeah. uh, cyfarfod yn dachrau, un person yn cerdded mewn yn hwyr, yeah. newydd gyrraedd yr ardal, a'r cadeirydd yn troi'r gyfarfod i'r Saesneg, oedd y wedi cyfarfod wedi dachrau yn Gymraeg. Yeah. Ar y llaw arall, chi'n mynd i neuad dihewyd, a mae dan, oedd dan, dan treu gynt yn dweud Cymraeg yw iaith y cyfarwydd yndi fod eriod cerwch dysgwch Cymraeg neu ewch o ma ch'mod na chi y y ddwy agwedd odd yn digwydd yn yn gymunedol yndyfe felly ma'r yym yy ma' ma'r ma'r angen am y gwasanaeth a ma' angen i fwy o bobol wbod amdano fe achos yn dal dwi dwi ddim dwi ddim yn moyn bo' yn fwy llawer mwy prysur on' ma' ychydig iawn o bobol sy'n gofyn am y gwasanaeth ma' Euros yn defnyddio'r gwasanaeth yn weddol amal mewn pethe fel yym er enghraifft yn gwasanaeth Nadolig Carole, droed y rhiw, mae hwnna'n enghraifft perffeth o senario lle mae'r cyfieithydd ar y pryd yn troi lan ac yn esbonio, mwy yn yr achos hynny, esbonio be sy'n digwydd, a hefyd, chwarae teg i Euros, mae fe'n dyblygu'r darn perthasol o'r Beibl i fi, yn lle bod fi'n cyfieithu'r Beibl ar y pryd. Ond um, mae'n ma amrywio o ddigwyddiad fel yna i Cymdeithas Hanes Cilcennin sydd yn yn gymdeithas weithgar iawn, ond sydd hefyd eisiau croesawu pobl o Gilkennin sydd wedi symud i'r ardal mewn i'r cyfarfodydd heb yym gyfaddawdu ar ar y iaith ac chi'n cael enghraifft lle mae yy rhai o'r cyfarfodydd nôl Dafydd yy Dafydd Edwards yy Plas y Fryniau'n siarad yn nhw'n yn, yn fidio i Ohio yeah. lle oedd yn agos at 80 wedi troi lan a, a dim ond 4 neu 5 oedd yn siarad

Ac o ran y cwrs hyfforddi felly, odyw hwn yn rhywbeth mae mae pawb yn gallu wneud neu odyw e'n... beth beth beth mae'n golygu o ran yr hyfforddi? Does 'da fi ddim cymhwyster yn yn mewn unrhyw iaith, hynny yw dwi ddim... does dim gradd Cymraeg na Saesneg na ddim byd fel 'na 'da fi. Yym. mater o o ddysgu wrth fynd mlaen yw e a a gwneud camgymeriade. Yr y peth pwysica i fi yn ystod yr hyfforddiant o'dd shwt o'dd yr offer yn gweithio fi'n credu. Ie. A bod yy pethe pwysig fel chargio'r batris noson cyn a pethe fel 'na. Pethe w- cwbwl ymarferol sy'n gallu rhoi yy sbaner mawr yng nghanol pethe yndyfe? Ie. Beth chi yn dod ar draws yym wrth gyfieithu ar y pryd er enghraifft gyda yym yy cyfarfod lle o'n o'n i'n gwbo' bo' nw'n myn' i drafod ymfudo i Ohio a o'n i'n astudio rhai term- terme yn barod beth o'dd ymfudo yn Saesneg i ddechre ch'mo' beth bydde elfennol fan'na, a chi'n troi lan i'r cyfarfod, a mae rhywun yn defnyddio'r gair 'mynwent', a fi byth yn defnyddio'r gair 'mynwent' yn Saesneg, beth... Where they bury people! Cemetery, gyda llaw, ydych chi'n sy'n lan yn y geiriadur hynny. Ond beth sy'n tripo chi yw'r pethau bach syml na, nid y, y derminoleg fawr, lle mae wedi paratoi ar ei gyfer nhw, ond y pethau bach na. A hefyd, um, fel beth i fi wedi dysgu trwy brofiad, a a neud lot o gamgymeriade ar hyd y ffordd yw yym mae'n llawer iawn pwysicach fel sonioch chi i gyfieithu'r ystyr na chyfieithu'n llythrennol ac yn slafedd a dyna'r meddylfryd sy'n angen ar gyfieithwyr cymunedol fi'n credu yw mae eisiau bod nhw'n deall gist o beth sy'n mynd mlaen ond pidwch becsos i chi'n anghofio gair fan hyn neu fan draw yndyfe chimod a er enghraifft Dafydd Edwards yn yn neud yym

cysylltud â Cered a gofyn am gyfieithwyr ar y pryd fi'n credu, yn dyn nhw? Ydyn. Ond um, mae pobl yn digwydd gwybod bod fi'n neud e ac yn dod ata i a gofyn i fi'n neud e. Dyna fel, dyna fel mae wedi datblygu gyda fi. Yeah. Mae yna rai pethau chi'n methu cyfeithi, wrth gwrs. Yeah. Cymod, mae... Yr un ni'n gweud am y, yn ffair wenog blynyddau nôl o ah, rhai o'n o'ch ah. a oedd dyn o drafach o'r enw Eifion yn cyfarch gynulleidfa a oedd e'n adrodd pennill am chdi hwrdd oedd ei geillu ar ei gefen. a wedyn oedd chwerthyniad mawr yn dod o'r gynullu. a wedyn ti a dwy fyny wedyn, and his... Um, um, genitals are on the a dyma chwerthyniad bach yn dod o ddi wrth y Mae'n enghreifftiau fel yna, a hefyd pan mae rhywun yn dechrau uh, adrodd englyn yn rhan o'i O ie. Yy cyflwyno chi ddim yn trial cyfieithu hwnna ond yy fel dwi'n dweud does 'da fi ddim arbenigedd a dwi'm yn honni bo' fi'n gyfieithydd da iawn chwaith ond yym fi'n fodlon rhoi Ie. cynnig arni er mwyn atal pethe rhag troi yn ddwyieithog. Ie. neu yn Saesneg on'd yw e? 'na'r 'na 'na 'na beth sy'n bwysig yn 'y marn i. A'r a'r peth arall yym dyw e... ma' fe'n osgoi'r cyfieithu slafaidd on'd yw e o popeth yn cyfoca'l i gyfieithu cyfieithu a popeth yn cyfoca'l i ddweud ddwywaith.
Unrhyw gwestiynau felly? Pe bai rhywun yn rhegi, wyt ti'n gallu cyfeithi hwnnw? Yes, yes.